Jipo mar Sabato ei Radio Ramogi. Jawinjo mawinja yo kinyi masani amosi ni misawa kama wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Naya District, Naya Church. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye okinyi masani, to kapok watimo kamano, we walam Nyasaye. Ruodhwa bende Nyasachwa. Wagoni erokamano yokinyi masani, tekoni mane otelo ni jonabi ka indiko wechegi, otelnwa kwadwa lero tiegi, ni wira wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu wakwayo. Amen. Jaera agombo mondo mi wapuonjre wach moro ni ng'ol ma iwuotho godo to ia godo kanye ng'ol ma in godono ochaki karang'o to ng'ol ma iwuotho godono to ia godo kanye ka wasomo buk mar second samuel uh, samuel mar ariyo ang'wen kare ang'wen owacho wach mantie gi nengo niya, Jonathan wuod Saulo ne nigi wuode moro ma tiende ne ong'ol. Ne en jahigni abich kane wach tho Saulo gi Jonathan okel oa Jezreel. Mi japite noting'e moringo kode, to kane oyudo japidino reto mondo otony, nyathi nogore piny mohinyore kendo nodoko rang'ol, to nyinge ne en Mefibosheth. Ng'ol mar Mefibosheth ochakore niya, Kinde moro ne nitiere lweny, kendo ne nitie nek mar Ishbosheth. Ne nitiere chandruok. Jasigu ne monjo ogandagi, kendo e kinde mane giringo mondo mi gitony, To nyathi nowuok e lwet japite mi ogore piny kendo nodoko rang'ol. Nitie jok ma nok onyuol gi ng'ol, achiel kuomgi en Mefibosheth. Nodoko rang'ol e kinde ma noting'e, to in to ng'ol mar kuoth ia godo kanye? Ng'ol mar chode ia godo kanye? Ng'ol mar kong'o ia godo kanye? Ng'ol mar mer ia godo kanye? Jahera. In ng'ol ma iwuotho godono ochaki karang'o tiya kode kanye? Ka isomo buk mar uh, Samuel mar ariyo ochiko kara achiel, Biblos wacho wach man gi nengo. Daudi nopenjo niya, Dipo kodong'ie ng'at moro ma ja dhood Saulo koso mondo atimne maber nikech hera mana hero godo Jonathan? Ne nitie jatich Joka Saulo moro ma nyinge Ziba ne giluonge mondo obi ir Daudi, to ka nosebiro, ruoth nopenje niya, In e Ziba koso? Mi nodwoke niya, E an e ruoth. Ruoth nomedo penje niya, Dipo kodong'ie ng'at moro ma ja dhood Saulo koso, mondo mi atimne maber? Kaka Nyasaye dwaro, Ziba nodwoke niya, Wuod Jonathan moro po nitie ma tiendene ong'ol. Ng'ama nopenjo Ziba tiend Mefibosheth mong'ol? Ng'ama nopenje ni bende nitie wuod Jonathan ma tiende ong'ol? Ziba dwoko penjo mano kod penje. Awacho ni ajahera, samoro wabiro koso dhi e polo nikech wachiwo dwoko manok openjwa. Nyithindwa samoro rem ei penj nikech gichiwo dwoko manok openjgi. Awacho niya, kata mana Jokristo biro koso dhi e dala nikech gin gi dwoko manok openjgi. Ipenjo Jakristo niya, Wuod bishop nitie. Jakristo dwoki niya, e wuod bishop ma jakong'o cha nitie. Ng'ama nopenji no jakong'o. Ipenjo jakristo niya, nyar elda bende nitie. To dwoki niya, nyar elda ma jachode cha e nitie. Ng'ama nopenji no jachode. Wabiro koso dhi e dala nikech ne wadwoko penjo mane ok openjwa. Mefibosheth openj niya, Bende nitie ng'at ma pod odong' e dhood uh, Ziba openj niya, bende nitie ng'at ma pod odong' e dhood joka Jonathan mondo mi atimni maber? To kalo odwok ni e pod nitie, to odwoko penjo mane ok openje. To Biblos dhi nyime kawacho niya, uh, Daudi noma uh, no, uh, odhi nyime kowacho niya, Daudi kane osebiro, ruoth nopenje niya, In e Ziba koso? Mi nodwoke ni, E, an e ruoth. Ruoth nomedo penje niya, Dipo kod ong'e ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro? Wesne abich to wacho niya, Miyo Daudi nooro jaote Lodeba mondo oome. Kamano Mefibosheth wuod Jonathan ma wuod Saulo nobiro ir Daudi mogoyo chonge piny mokulorene nyaka e lowo. Daudi noluonge niya, Mefibosheth mi nodwoke ni, Antie ruoth. Daudi nowachone niya, Kik iluor, nimar abiro timoni maber nikech hera mana hero godo Jonathan. Daudi wachone niya, Daudi luongo Mefibosheth. Ka oseoro jaote Lodeba to oluongo Mefibosheth kendo owacho ni Mefibosheth niya ni Mefibosheth to Mefibosheth dwoke ni antie ruoth Daudi wachone ni kik ibed maluor nimar abiro timoni maber abiro dwokoni puothe duto mane mag Saulo kwaru kendo anamiyi chiemo pile Mefibosheth nochako kulorene kawacho niya to an anani An ng'a momiyo itimona maber kamano? An machalo mana guok mothoni. Jahera, guok ma otho onge gi nengo. Guok ma otho inyalo kete e ndara mondo gari onyone mondo yamo marach nodhi kode. Jahera guok ma otho inyalo witi e aora mondo yamo marach nodhi kode. Jahera guok ma otho ongo ng'at manyalo kalo kaloe kuma guok othoe onge ng'at manyalo riyoe kuma guok othoe jeng'ono law gi chien guok motho onge gi nengo mane momiyo guok ma otho ne nyaka panda panda lodeba e od makir ma wuod amniel to ka daudi obiro to daudi openjo ni bende nitie ng'at ma pod odong' e dhood joka Saulo, Daudi oyie kawe gi ng'ol ma en godo. Kara walamo Nyasaye ma oyie kawowa gi ng'ol ma wan godo, bed ng'ol mar chode, bed ng'ol mar kong'o, bed ng'ol mar mer, bed ng'ol mar kuoth, bed ng'ol machal nade mane jachien oseketowa, walamo Nyasaye ma obiro mondo ogolnwa ng'ol mar piny. To gima mora e wesni jahera ni ka isomo kodhi nyime to owacho niya e wesne uh, ochiko ruoth noluongo Ziba jatich Saulo mowachone niya gik moko duto mane mag joka Saulo koro amiyo, uh, amiyo Mefibosheth In kod yawuoti kod wasumbni nyaka upur ne puothene kendo ukelne cham monyakie, mondo jood nyakwa ruodhu oyud chiemo. Mefibosheth owuon to abiro miyo chiemo ndalo duto. Wesne apar gachiel to wacho niya, Ziba nodwoke niya, Ruoth, abiro timo gik moko duto michika. Noyudo ka Ziba nigi yawuoyi apar gabich kod wasumbni piero ariyo. Kamano, Mefibosheth nochiemo e mesa Daudi kaka achiel kuom yawuot ruoth. Ne nigi wuode matin ma nyinge Mika. Jogo duto ma nodak e od Ziba nodoko jotich Mefibosheth. Mefibosheth nodak Jerusalem nikech nochiemo ndalo duto e mesa ruoth, to tiendene duto nong'ol. Kendo Biblos bende tieko kawacho niya ni kamano Mefibosheth nochiemo e mesa Daudi kaka achiel kuom yawuot ruoth kendo ji duto manodak e od Ziba kaachiel gi nyithinde nodoko jotich Mefibosheth. Awacho niya jahera, kawuono nyalo bedo ni ionge gi nengo Kawuono nyalo bedo ni ng'ol, kawuono nyalo bedo ni samoro nopandi lodeba, kawuono nyalo bedo ni nitie kama ok inyal wuokie, kawuono nyalo bedo ni onge gi nengo, nitie ng'ol moro momiyo anyuola oringi, nitie ng'ol moro momiyo idong' kendi, nitie ng'ol moro momiyo ionge gi nengo, nitie ng'ol moro ma in godo ma ionge gi chia e dier owete. To awacho niya, Walamo Nyasaye mobiro golo ng'ol mar piny. Nyasaye penjo niya, bende nitie ng'at moro ma pod odong' e piny luo ka mondo mi atimne maber? Bende nitie ng'at moro ma pod odong' e piny Kenya ka mondo mi atimne maber? Bende nitie ng'at moro ma pod odong' e piny ngima mondo mi atimne maber? Nyasaye oikore mar timoni maber jahera. Saye mondo maki, saye mondo gwedhi e wechego duto e nying Ruoth Yesu. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa. Goni erokamano Yesu Wuod Nyasaye nikech iber kendo iber gi lala. Yie mondo omi wapuonjre gi nyithindi e wechegi tinendeni. Tekoni mondo omakwa, tekoni mondo owuoth kodwa e wechegi duto. Kendo agombo ni ka nitie nyathini moro ma piny osemako kendo ma piny osejwang'o to asayi yesu wuod nyasaye ni duokie geno kuma ne geno oselalie duokie chang kama ne chang oselalie kendo iduokie mor kama mor onge ni wera wasayo kuom yie e nying jawarwa yesu akwayo amen mane wuoyo kodi en pastor dalmas odhiambo kawuok Naya district, Naya Church. Nyasaye mondo ogwedhu, Nyasaye mondo omaku, Nyasaye mondo otelnu e wechego duto e nying Ruoth Yesu. Amen. Mano ne jipo mar Sabato.
Kaka wuotho gi Yesu.